Lando wach maber mar Nyasaye e yor YouTube ni piny duto. An Sylvain Tedwina ma Nyasaye oseketo e chunye mondo oti kod YouTube mondo oland godo wachne e dholuo ni piny duto. Mokwongo amosou ni misawa uru Kendo ni Yesu opaki kuom jogo moseyudo Ruoth. An ahero Ruoth Yesu nikech nohera mokwongo. Kawuono en odiechienga makende ma ayawo godo akaont e YouTube mondo wapuonjrego wach maber mar Nyasaye. ma Nyasaye dwaro mondo walandi ni ji duto. Owacho ni kapok walando wachni ni ji duto ma ji duto winjo wachne ni to pod Yesu ok bi duogo. E chunya ogombo mondo apuonj ji gi dholuo nikech dhok mang'eny ma ji tiyogo ndalogi en English, Swahili, French ma joma ng'eny winjo. Ahero mondo joma nie Luo lands, joma nie piny duto mawacho dhokni kendo mawinjo dhokni, magombo winjo wach Nyasaye gi dhogi kata gi dhok mar kelonigi gima ging'eyo tiende malong'o mondo a watudre ka wapuonjore gik Nyasaye. ma Nyasaye dwaro mondo watim kod kaka odwaro mondo wawuothi. Dipo nono ka Nyasaye omiyowa rohone maler mondo omiwa thuolo ofwenynwa matut dwach Nyasaye modwaro gi dhano mondo waduto wachopi e piny ruoth Nyasaye nikech Nyasaye owacho ni ok odwar mondo ng'at marach otho to lokro ae richone mondo odhi ocham ngima. An kod geno kuom Nyasaye ni kapod kinde nitie, Nyasaye biro timonwa maber. Wuodh Kristo ok en wuoth mayot, en got, to ng'at matwenyo got nyaka ng'e yor got. Jo-Israel noparo ni ging'eyo yo ma giago Misri ka gidhi e piny momew, mopong' kod olemo. gi mor kich. Omiyo ne giluwo yo mane Nyasaye ok onyisogi. To bende dung'e ni wuodhni nokawo gi ndalo mang'eny, higni piero ang'wen, to ne en wuoth mane nyalo kawo gi mana ndalo matin kende. Kwasomo wuok piero adek gariyo wabiro winjo wachno malong'o. Koro wan to wan kod Kristo. Omiyo, ka wanyalo yie mondo Kristo otelnwa, wayud yo ma odwaro ni waluw, to wabiro dhi e yor ngima e yo mayot nikech wan koro wan gi ng'wono mogundho. Osemiwa ng'wono. Ng'wono ok en gima itiyone ng'uono en gima imiyi nono ng'ato nyalo miyi gima ber to gima itimone malong'o onge kata gima itimone onge nyasaye okawo wuode achiel kende ma miderma omiyowa mondo obi otho nikech richowa monege wanege wan wawegi rembe mochwer e msalabano okelonwa konyruok emomiyo jokristo an kod geno ni Nyasaye biro timonwa ng'wono. Omiyo wabiro medo tudore e yor wach injili mar Nyasaye maler e ndalo ka ndalo e akaont ma yawo manyien ni eri. Arwakou e akaont ni Jokristo kata jogo mapok oyudo Ruoth mondo wawinj wach Nyasaye. Kaeri ema wabiro puonjore mondo Nyasaye koyie to mondo mi roho mare maler oti kodwa. Agoyo erokamano ni Nyasaye momiyowa thuolo ma kawuono mondo wachak yawo godo akaont ni. Walamo. Nyasaye manyalo gik moko duto. Wang'eyo ka in Nyasaye man kodwa gi chenro. Wang'eyo ka in Nyasaye maber. Wang'eyo ka in Nyasaye mang'won. In Nyasaye mok dwar mondo ng'at marach otho to lokro ae richone. mondo obi ocham ngima. Nyasaye kik iwe watho e richowa. Yawnwa yor ng'eyi malong'o nikech isekelo wuodi to yie pod otamowa. Mi wabed kod chunyno moyie manyalo rwako Kristo mondo wabed godo, mondo wawuoth godo, mondo nyiswa yo Mondo otelnwa kamenyonwa amenya yo kumwa dhiye nyaka chieng' wachop wabi iri. A Ruoth Nyasaye, winjwa gi magi odiechiengni kuom hap ye nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amina. Koro hap Ruoth Nyasaye modhiero ng'eyo gi kwene ma piny ok nyal miyowa obed kodwa, odhi kodwa kinde duto nyaka chieng'. E nying Wuoro gi Wuowi kod Roho Maler. Amina.